A niŋla ma birigu n-tiha n-kɔhi m-puhi mi ka paɣi pam. Eeh! Di lee niŋ ka a bela luɣili kam, ka di nyɛla dasiba bee a niwula bee a ni tiri eeh zuŋɔ ŋɔ maa, ti bee n-zaŋ yɛltɔɣa maa kpe, ti kɔŋ chaŋa straight. Daliri shɛli din tahi li ka ti ʒini kpe ŋɔ, gɔrim yɛltɔɣa ka ti tɔɣisira, gɔrim puuni din beni, di daanfaani mini di daaliheri ka ti tɔɣisira. Dizuɣu di lee niŋ ka di nyɛla zuŋɔ n-nyɛ a first time ka a kana ti chirigi video niŋ ŋɔ maa. N yuli moori Mister President on social media ni yɛn sɔhi shɛba nyɛla kpaŋmaŋ maa

Tin shɛŋa ti ni tɔɣisiri di yɛtɔɣa ni tin shɛŋa nyin gba zaa ni di wumda naan pun bi wum shɛm n-yuli ba ka di niŋ interest. Niriba pam ku tooi ku nyari lala bɔhigu maa, Mister President, maa n ni bɔri ni n kana a ni be luɣ shɛli polo ŋɔ maa? Zaɣ ya ka zaŋ n ni bɔri ni a kana a ni be luɣ shɛli polo maa? Zaɣ ya ka zaŋ n ni bɔri ni n kana nimaani? Tin kam ni di ni doli shɛli m-chana. Di zuɣu lala bɔhigu maa nyɛmi ni kadama so dini ka niriba doli n kanna Iceland ŋɔ. Ka di yi niŋ ka n nyɛ ŋun wumdi ŋɔ maa, ka a bɔri ni a kana Iceland ŋɔ maa. Lala yɛtɔɣili ŋɔ ka kambɔnsi ŋɔ mali di kambɔnsili ka di nyɛla kadama bɛ bɔhima la di yɛtɔɣa ka n na wul a ka n yɛl li. Amaa ti mabiligu maa bɛ kul bɔhiri ma la piraiviti puuni ka n yɛri li yɛri li lala hali ka ti baŋ ni lala yɛtɔɣili ŋɔ maa ni yi niŋ li viidiyo Ka di nyɛla di domi ka ŋun kam ti gona ti chirigi li bee yi ban shee yɛri maa, di bi lee niŋ yɛtɔɣ kurili din lee nyɛ yum kpirigibu bee kparisibu bee ŋmɛbu, ka biɛɣu kam ka di yɛn nyɛ National Anthem. Di zuɣu di zuɣu ka m bɔri ni zuŋɔ maa ni n yɛli a yɛtɔɣili maa ka di nyɛ di bi tu ni kadama ti ʒiya N zabira bee ŋmɛri taba ka di ku nyɛla kadama siɣim polo n-nyɛ li. Di zuɣu ti kpɛm la yɛtɔɣa puuni. Iceland ŋɔ ka ni na, so dini ka nir doli kanna Iceland ŋɔ? Kaman ada countries nim maa, Europe ŋɔ di ŋun pola. Baŋma Iceland di pa Europe eh, Schengen di nuu ka di puuni. Di zuɣu pɔi ka nya ninvuɣu so ŋun ti yɛn kana Iceland. Di tu mi ni a kana Europe pɔi. ka naan bo soli n kana Iceland. Iceland hali ka di yi nyɛla a yi kana Europe tourist ka a zaŋ zaŋ kana, invitation ka a zaŋ kana any EU country shɛŋa, a ni tooi use a passport n chaŋ all 29 European countries maa puuni maa, Iceland nuu ka di puuni. But a yi chana ka bɔri ni a kana Iceland, A ni tooi kana Iceland? Di zaa yɛn wuhila a liɣiri, a liɣiri n yɛn wuhi. Di zuɣu Iceland ŋɔ ŋun ka a yɛn kana because of bɛ nini tiɣila bɛ maŋa, bɛ nini tiɣila bɛ liɣiri, bɛ nɛbi tirila bɛ yɔri ni di binshɛɣu kam. Di zuɣu pɔi ka a dii nyɛla a zaŋla lala n kana gba Iceland ŋɔ ŋɔ ŋuna. A ni yɛn niŋ shɛm ka di nyɛ EU ka a be oo bee Europe country ŋɔ naɣila a lahi ŋmaai la ticket din yɛn zaŋ zaŋ kana Iceland. Tikiti maa mi di mi pala a zaŋ li tarigi o di tum naan ŋmaa tikiti maa. Kaman a ni be Africa, Ghana, eh, ka di wuhiri ni a kanna tourist bee invitation ka tikiti maa wuhi ni ka dama a ŋmaagi ka wuhi a yɛn labila di nahi shɛli ŋɔ maa, to a yɛn kana Iceland ŋɔ ŋuna a bi niidiri visa deebu. Woliginsim maa nyɛla din sani. Di daa nyɛla Ghana ka a be ka bɔri ni a kpe ini EU bee Europe kantri ŋɔ puuni a yɛn dila visa ka chaŋ process la hali n tana daa take ti kana but ayi kpena di puuni naai because of Iceland ni pa di bi pahi European Union puuni di mi bi diri Euro eheeŋ di gbela di zuɣusaa di zuɣu ka bi ma maŋ dihi bi economic ni di binshɛɣu kam maa di viɛla di zuɣu ya ŋɔ ŋɔ ayi lee n kana di zuɣu a ni yan niŋ shɛm nyɛla ka ba dii nya a bela Italy bee Spain ka bɔri ni a kana nyɛ yan dala a ticket in and out ka di wari naan kanna maa yiŋɔ maa niŋ expensive a lee yɛn yimi di zuɣu ka a dari ticket maa in and out ka di lan tom tu ni liɣiri be a sani bɛ ni tooi cheeki ka di nyɛla kadama liɣ shɛli din be a sani ŋɔ maa bɛ pun zaŋ ninvuɣ bɔbigu n zan labisi ka pala ayi kpɛna lala bɛ ku deport niriba lala shɛb yɛn ni ka ni deportation ka deport n nyɛla return bɛ return a mi di nyɛla a kam la lala ka bɛ ti chɛ ka a lab back bɛ return ri a mi hali bɛ lab ma maa gba bɛ tirila ninvuɣ shɛb bɛni option n nyɛli di nyɛla a shee mi na ka bɛ nyɛla oh a dala ticket maa in konko especially ka luɣ shɛli din be a sani maa di pɔra Ya maa ya ŋɔ maa niŋ expensive a ku tooi ʒini nimaani the best way shɛli bini yɛn taai shɛm bɛ yɛn taai mi a yi mali liɣiri bee a yi mali yikpɛrilana nim bini di tooi yuugi a daŋ shɛli a ni zaŋ kana n-da ticket zaŋ zaŋ taai nyɛ n-chɛ ka bɛ da n-zaŋ zaŋ taai ka a chaŋ a yi labi a nyaaŋa n-ti boli liɣiri Ka yi pa ŋmaa ticket in and out ka mali packet money di ŋɔ a ni tooi kana ti kpɛna ka yɛltɔɣa shɛli kari. Bari a yi chɛ ka bimmaŋmaŋ polinsi maa bee bimmaŋ tiŋgbani maa ni zaŋ bimmaŋmaŋ liɣiri n ŋmaaga flight ka a chaŋ ni samli ka a di maa, di yi ti niŋ ka a yi pahi ti nyɛ saha shɛlikam yuma ayi bee yuma ata ka ti labina, Ka bɛ baŋ ni nyini n-daa kana ka di samli ŋ-ŋɔ a yuli m-bɔŋɔ, binshɛɣu kam maa zaa ka bɛ yɛn nya li. Lala sam shɛli bɛ ni daa ŋmaai zaŋ zaŋ ti a din tam maa lala samli maa, di to ni a yoli. A nya bɛ yɛltɔɣa maa ni wuhi shɛm boo? Ouch! Ŋuni leei Paul lana this time? Naɣila mana ti ku zaŋ a suɣilo ka di zaŋ doli taba. Di zuɣu Paul maa lana hee ka pala n naan ku tooi di fiila. So, dindee niŋ ka a yi zaŋ lala laɣiri maa, ka a yi bi tooi yoli a tikiti maa? Dinzuɣu a yi pa labina bɛn chɛ ka a yoli a tikiti maa zuɣu ka naan ti di mi ka a taali shɛli. So je ŋɔ mi, kaman bɛ ka embassy din be Ghana, kaman other countries maa ka a nya Spanish embassy, eh, Italia ni whatever, Iceland ŋɔ, Denmark, a yi bɔri ni a kana ya ŋɔ, naɣila bɛn ka a apply, eh, hali niriba pam bi mi mi.

n niŋdi binshɛɣu kam zaŋdi tiri ba maa. Di ŋmanila Denmark bee Norway bɛ niriba ayi maa bɛ ni niŋdi binshɛɣu kam maa Denmark mi I'm sure. Bɛ ni yɛn niŋ a la interview bari ka a lee chaŋla VFF office n-ti take a biometric ka bɛ lee bol a interview. n ti bɔha interview maa yɛtɔɣa but other country shɛŋa beni mi din ŋun ŋun ŋuna a ni tooi submit a yi chaŋ ti kpe bɛ website requirement shɛli bɛ ni bɔri maa zaa ka a meet li a yɛn submit mi ka chaŋ bɛ office tinsi maa pirigili beni hali Spain gba mali la A yɛn apply ya, a ni yɛn chaŋ luɣi shɛli polo, a ti take a biometric ka Canada gba mali bɛ dini bɛ ni take li luɣi shɛli polo. Tɛnsi maa sokam malila o dini ni tiri shɛm. So ka a chaŋ ti take a biometric lala tiŋ maa puuni bɛ office maa shee ka bɛ ni zaŋ a passport maa zaŋ chaŋ ti ti embassy maa ka o decide. Di zuɣu Iceland kandi na Pɔi ka a ti yɛn kana Iceland. Naɣila a nyɛla ninvuɣ so. Di yi nyɛla goomagooma ka a doli ni ti kpɛna Libya bee n-ti kpɛna Italy, tɔ! A ka gbana, chɛ a ni viigi ŋun ŋɔ gba, a ka gbana ka bɔri ni a kana. Gbaŋ shɛŋa a ni tooi zaŋ kana dina nyɛ ti ni booni binshɛɣu banchi daɣu la ban chɛ a bahi ka kamonsi booni li Soolaa banchi daɣu ŋɔ maa. Di ŋɔ ŋuna a yɛn nya li a ni tooi yoli liɣiri ka bɛ niŋ banchi daɣu maa zaŋ zaŋ ti a banchi daɣu maa ka ŋmaai tikit ka a lee yiɣisi ka lee nya dabisili shɛli Rome ka flight dari ti yiri kanna. Di yi nyɛ a kanimi na ni a ti di tim ya ŋɔ, di saha nyini ni yi ku kana direct

Ti ni nya dabisili n-chɛri gba zaa yɛtɔɣa puuni. Hɛ, amaa soli din na doli kanna ya ŋɔ ka ti tɔɣisira. Bak, di ni yi niŋ ka di nyɛla a bela silimiin tiŋa ka pun mali a gbana yuma ayi bee yuma ata, ka di nyɛla a ku bɔri ni a kani ya ŋɔ, a gba zaa a neediri mi ni a da a ticket in and out. Ka di lan tom ni pakɛt mɔni ka di be a sani. So gba zaa bɔhigi o ka yiŋɔ tuma beni, ka wula n-nyɛ bi yɔri? M be n yɛl li pam, n kɔhi shihili la biɛla, a chaŋ ti compare the whole Europe maa zaaha ni yi laɣim taba, in maa so gbibila ŋun maŋmaŋ citizen passport, di lan gbibila A UK passport ka tum ni hospital ti ya niŋ a di comparison hali di nyɛla laa niri maa o niŋdi la cleaning ka a mi gba be Germany bee UK ka niŋdi cleaning ka laa niri maa mi gba be Iceland ŋɔ ka niŋdi cleaning yi niriba a tuma yɛn zaŋ a UK ni Germany ni Iceland n compare ti ba bɛ zuɣuri a ti maa ŋmaa kam a tuma din kuli nyɛ tingbani zaa ka n yɛli ŋɔ maa oo kam a di nyɛla ka dama kolibu kolibu tuma n nyɛli ŋmani paɣibu n kuli nyɛli. UK, Iceland, Germany ni yɛl a ya ka dama Iceland ŋɔ o yɔri liɣiri n-garigi zaa di zuɣu kpahim baŋ ma ka di yi nyɛla a nyɛla driver ka di nyɛ a nyɛla ŋɔ-ŋɔ ka di nyɛ a nyɛla ŋɔ ti zaŋ di zaa zaŋ compare di zaa ha yɔli tooni kam ka a ni be tin shɛli tumdi li ka di yɛn zaŋ di zuɣu na ni di ti ŋmahinsi ya ŋɔ Iceland ŋɔ Iceland yɔri yɔri N gari la a tinsi maa zaa ha. Dɔzuɣu Iceland ŋɔ maa di bɛ high pam. Iceland ŋɔ ŋɔ bɛ bi suhiri bia kuɣu chaŋ nayili bee bɛ bi suhiri bia gbuna ʒiina. Di zuɣu ban ka time ni laa bi yaari ŋɔ because bɛ nini taɣila bɛ binshɛɣu kam ka di doya. A yuuni ŋɔ puli ni gba New year ŋɔ ni ku yɛn kana Christmas ŋɔ week kam ka gomnanti ku ŋmaai gbungbungbungbun thousand thousand dollar thousand something euro because a yi lihi ti zaha zaɣi yino kam n yɛri ŋun tumdi tuma o yuunwe kam a ni beni mi liɣiri maa di ku kam na n bi mi so ni be yuunwe shɛli puuni ka di ku nyɛla new year n kanna bee Christmas n kana ka a ni tumdi tuma dabisi shɛli puuni maa Ka goli maa puuni ka bɛ yɛn yɔa ka maybe ka a yɔri di nyɛla two hundred thousand bee two hundred euro ka gomnanti maa pahi another thousand ka di niŋ three thousand ni a dii zaŋ ti puhi kpɛɣu din ŋun bɛ di ko ka naan che a company maa mi gba zaa ni lan yɛn tom ti a sau ka laafia ni a zaŋ chaŋ ti puhi kpɛɣu shɛli. Other countries maa bi tooi yɛli di zuɣu in every sector in the world a yi zaŋ kana ti compare here in Iceland eh Iceland maa ku bahi niŋ better but n di ku yɛla ni kadi maa bɛn di pɔɔtibu yom yom yom yom yom n yɛli bi ku processiri la nira di zuɣu bi tingbani maa ni viɛli ka bi bi bɔri nira zani yuu maa zuɣu bi ku niŋdi la fast fast fast di everything di zuɣu ka nyɛ ŋun mi pun mali passport Kaman a o ni yɔh ka di nya a mali a dɔɣiri kpɛma, a mabia, a tuzoro bee a ŋahiba, ka nya di lani maa ŋun pun ʒila German kaman a ka a ti lihi Italy mini Spain polo ti mabiligu bɛn pun beni n-nya paasipɔɔtinima, n-nya citizen paasipɔɔtinima. Di di pirila mani man zuɣu. Europe maa di doli bɛ yɛliya. Ɛɛn? Mani n-yɛri a li maa. Iceland is the best of racing kit kama ka a wumsi bihi nimaani. Nimaa ti mabiligu pirigili biɛlimi bɛ dɔɣi bɛ bihi Italy, Germany, France, Spain, Fr. Yɛlibuɣi kalimba baa bihi maa, bɛ ba ni nyɛla Dagbamba. Bɛ ba ni bɛ manim zaaha nyɛla Northerners bee Ghanese. Bɛ ku tooi yɛli yɛtɔɣili maa, bɛ mi tom bi wumdi siliminsili pahi di zuɣu. But biɛŋɔ bia maa ni kana o yɛn nyɛla bia sɔŋsim viɛnyɛliŋga ka lahi nyɛ silimiinsili ka nya m ba ŋɔ maa mini ma maa. Ya ŋɔ maa lee yɛn chɛmi ka a tumdi tuma. Ya ŋɔ maa bɛ yɛn chɛ ka a doya ka bɛ dihira di zuɣu ya ŋɔ life chɛmi ka sokam tumdi tuma. Other countries a yɛn chaŋ ti nya ka paɣaba deei bɛ maŋa n zan lɛbi kaman o domi in the name of o dɔɣirimi ka gomnanti yuuno maa ya ŋɔ a ku tooi nyɛla bini ŋɔ maa di zuɣu a yi gbubi Naawuni chɛ ka a be ti kpɛna Italy n be under European countries ŋɔ maa puuni ka yi nyɛ gbana ka gbana maa yi kpa paani pumpɔŋ a yi pa deei lala tiŋ maa ni passport a gbubi Italian passport, Spain passport. Woliginsim biɛli mi ka chɛ ninvuɣ so m-malila document ka naan chɛ pumpɔŋ n-yi pa deela passport. Woliginsim biɛla di puuni. Di zuɣu mi ka a gabi amaa ti mali a m-mali a one year document bee two years document bee ten years document ka naan chɛ ŋun gbubi passport a yi chaŋ other countries bi tooi gbubiri ten years passport nim maa Sweden di mini Germany ka a ni tooi zaŋli n tum tuma nimaani by Iceland lai lai bɛ ku ʒimi naɣila a ku gbubila passport maa a nuuni ka lan tooi zaŋ li zaŋ tum tuma di zuɣu zuŋɔ maa so shɛŋa din doli kana Iceland ni Iceland yɛltɔɣa ni bɛ hu maa ti nyɛ dabisili di tim dibu ni nyɛ shɛm ka chɛ n di tim Italy n nyɛ gbana ka kana Iceland n ti di tim ka bi nyɛ gbana a yi watch next video maa ni tɔɣisiri yɛltɔɣa how come ka wula n yɛra gba surviving lies gɔri yɛtɔɣa kamani tɔɣisira yɛri n di ma ni ni di ni di shɛba ni ti li ni doli shɛli ka di nyɛ gɔhigɔhi dini ka ti ni tɔɣisira ni nyini gba zaa nini neegi ni yɛn chɛ ka sɔhi biɛɣuni ka laa bini ŋɔ maa ka di bi di ya a yi niŋ interest ni yɛtɔɣa shɛŋa ni tɔɣisiri ŋɔ maa mani appreciation zaŋ kana sani nyɛmi ka a like video maa ka share ka drop a comment ni ku bɔri shɛli zaa a sani m-bala maa n-yɛn bɔri Mister President of social media see you on my next video.